Kia ora, tēnā rā koutou kei ngā iwi o te motu, nau mai, hoki mai ki tēnei te wāhanga Pānui Pukapuka. Ko Koka Ruti tōku ingoa, ā, kua hautū koutou nā kai Pānui Pukapuka. Nā, i te ahiahi pō nei, kei te pānui tātou i tētahi paki e pā ana ki tētahi taniwha iti, Taniwha mokemoke anō hoki. Ā, ko te ingoa o tēnei pukapuka, ko Rehu Tai rāua ko Tangitangi. Ā, he mea kōrero nā Mariam Smith, nā Apirana Mahuika ngā whakamāoritanga katoa, ā, ko ngā whakaahua nā Penny Newman. Nō reira, kia tahuri ake rā ki te whakarongo i ngā kōrero. Ko Rehu Tai rāua ko Tangitangi. Auē! Auē! Auē! Whakarongo. He aha tērā, Māmā? Ko te hau rehutai. Ka titiro a Rehutai ki te moana. ka tūpuhi, ka nunui ngā ngaru, ka haruru ki te one, ka tūpuhi, ka rangona te auē rerekē, te auē pōuri. Auē! Auē! Auē! Ka rākau nui te marama, ka kī te tai. Ka whati te moana ki te rākau pohutukawa. Ka rākau nui te marama ka timu te tai. Ka heke te wai, ka puta ngā toka, ka puta he puna wai. Ka timu te tai ka noho a Rehutai i runga toka. Ka titiro ki ngā rimurimu e oioi haere ana. Ka whakaaro a Rehutai, He rimurimu koe? Kātahi ka rewa te rimurimu. Kātahi ka puta ngā whatu e rua. Kātahi ka puta te ihu. Kātahi ka puta te waha iti. Kātahi ka puta te kakī roa. He aha koe? te kī a Rehutai. Ko tangitangi ahau, he taniwha iti ahau. Aue, aue, aue. Ka tangi te taniwha. Ka kōrero a Ruhutai, Kaua e tangi taniwha. Ka kōrero te taniwha, Ka ātaahua te rangi kāore au e tangi, ka tūpuhi te rangi, ka tangi ahau. Ka kōrero mai taku hoa a Tuna, Whakamutu atu te tangi, tino hōhā koe. Ka mingo ka taare hutai. Ae, i rongo ahau i tō tangi, ka kōrero a māmā ko te hau kē. He aha koe ka tangi kia tūpuhi te moana? Ka kōrero a Tangitangi, Auē! He kino te tūpuhi, ka tukituki taku puna, ka kirikiri te wai, ka mate aku whatu i te kirikiri, ka huna katoa aku hoa tākoro. Ka kī a Rehutai, Auē!

Kei te mokemoke koe tangitangi? Koo! Ko aku hoa te tiaki i ahau. Ko Tuna Nui tētahi hoa pai. Ka kōrero ia, He iti rawa ahau. Ko Koura, he pukuriri. Ka kōrero ia, He iti rawa ahau. Ko Wheke, kei te toka tana kāinga. Ka kōrero rawa ia, He iti rawa ahau. Ka kōrero rātou katoa he iti rawa ahau. Auē, taku roa hoki ki te pakeke. Auē, auē, auē. Kaua e pouri tangitangi, ka rākaunui te marama, ka timu te tai, ka tākoro anō tāua, ka rekareka a Tangitangi. Ka rākaunui te moana, Ka timu te tai, ka tākaro a Rehutai me Tangitangi. Ka kite a Rehutai ka pakeke haere a Tangitangi. Ka mōhio a Rehutai, ka tata a Tangitangi te haere ki te moana hōhonu. I tētahi pō, ka pupuhi te tūpuhi, Ka pupuhi te hau, ka haruru ngā ngaru ki te one, kāore a Tangitangi i tangi. Kei te pupuhi te hau engari kāore te hau i te tangi, ko tā te māmā o Rehutai. Kāre a Rehutai e kōrero. Kei te mōhio kē ia, ka pakeke haere a Tangitangi. Ao ake te rā, ka piki a Rehutai i te pohutukawa, ka titiro ki te moana. Ka kite ia i ngā rimurimu e pakipaki ana. Ka kite a Rehutai i te rimurimu iti, ka puta ngā whatu e rua, ka puta te ihu, ka puta te waha iti, ka puta te kakī roa, Ka mōhio a Rehutai ko Tangitangi tērā, kei te kauhoe me tana māmā me tana pāpā. Tino koa a Tangitangi. I ētahi wā, ka rongo koe i te tangi aroha Ko Tangitangi pea tēnā. Ko Tangitangi te taniwha iti kei te tatari, kia pakeke ia. Ka waimaria pea koe, ka tākaro koe me Tangitangi. Ka mutu ngā kōrero i konei e hoa mā te tūmana ko ia i pārekareka ēnei kōrero ki a koutou, ā, i tēnei wā kei te mihi atu te ngākau iti ki a koutou katoa mō koutou i areare taringa mai i tēnei ahiahi pō. Aku mihi rā ki a koutou katoa puta noa i te motu kei aku rangatira tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai rā tātou katoa. Hei konei rā.